Aw le chibai vek ule, tun tum chu phone khawih laia fakna lo lang thin tih reh dan chung chang i han sawi ve thung teh ang. Phone khawih laia fakna lo lang thin hi a ni nawm hle mai a. Whatsapp online laite emaw, Facebook online laite tin YouTube en laite. leh game khelh lai te in fakna a lo lang thut thut a, second thum linga vel nghah phawt loh chuanin a tih tawpna mai tur a lang tel lo va, tin, kha fakna kha eng atanga lo lang nge tih hriat theihna turin information en tur a awm miah lo bawk a, hetiang fakna ninawm zet mai tih tawp dan chi hrang hrang te i han bih chiang teh ang. A hmasa berah chuan Chrome ah i lut ang a, Chrome ah khan in lut ang a chuanin helaia dot three hi i han hmet ang a chuan settings ah i lut ang a chuan in tuai chho zel ang a site settings. tihah hian i lut ang a, chuan in tuai chho leng a, tah hian pop ups and redirect tih hian i lut ang a, hei hi a lo in on chuan ti hian a in allow ang a, hei hi off ang, hei hian in chrome atanga pop up ads leh hetiang rawn redirect tur kha. alo block dawn ani tah hian i han hmet anga tikhan a in off dawn ani chuan a hnuai chiah khan add tih ah hian i lut leh anga chuan hei pawh hi ti hian alo awm anga. I off lo a nih chuan ads kha a in allow ang a mahmi ang bawk khan tikhan i han off ang a chuan ads kha a in block dawn a ni chrome atanga hetiang fakna lo lang thin kha ta tang khan i block dawn a ni hetianga i tih hnu pawh a a la reh lo a nih chuan in i phone settings ah i lut ang a. phone settings ah i lut ang a chuan i application awm khawm na ah khan i lut dawn a ni apps tiin a awm a ka phone ah chuan tah hian a han lut ang a chuan tah khan i application neih zawng zawng kha a lo lang ang a chu chumi zingah chuan in-- application icon nei lo leh hming nei lo a lo awm chuan chutiang chu i zawng anga i hmuh chuan i uninstall ang ka phone ah chuan apps ah khan a rawn lut a chuan hei app management tih khan kan lut leh anga chuan hetah hian ka application nei zawng zawng kha a lo awm khawm ta a hengah hian uluk deuhin i application list kha a inenang a. application icon leh hming nei lo emaw ah hming leh icon pawh nei ve tho si amaherawh chu i phone in a chhawm ni lo leh a application ih i hmuh ngai lo leh i hman ngai loh i app drawer a lang si lo ang chi kha a lo awm a nih chuan i uninstall anga kha kha fakna keng tel tu apps kha a ni thin a a tlangpuiin kha kha i uninstall bawk dawn nia. Chutianga i tih pawha a la reh loh fo chuanin play store-ah i lut ang a, play store-ah chuanin play store-ah khan ES file explorer tih i zawng ang, hei hi i han type ang a, chuan hei a ni a. hei hi he application hi i install ang a chuanin ah kei chuanin khatiang fakna awm chi kha ka neih loh vangin hei hi ka mamawh kher lo va chuvang chuan ka install kher lo mai ang a i install anga chuan i han hawng ang a app tih ah khan i lut ang a chuanin a hma kan sawi tawh ang khanin khatiang application -- hming leh aikawn nei lo emaw aah hming leh aikawn nei pawh ni sela i app drawer a lang lo leh i phone chhawm ni loh ang chi kha a lo awm a nih chuan i uninstall anga he es file explorer atang hianin khatiang application a dum bik emaw hming leh aikawn nei lo emaw kha i hmuh chuanin i uninstall-- dawn nia. Tin chu bakah chuanin a tih dan dang leh a chu gender application i nei anih chuanin gender ah khan i han lut ang a, heta hi gender application kha a ni a, chuanin a hma kan sawi tawh ang khanin khatiang application icon leh ahh hming neilo ang chi kha. emaw a blank blank application a blank tawp a lo awm ang chi kha i hmuh chuan in i uninstall bawk ang a chuan in i phone a tiang a i phone khawih lai a fakna a lo lang thin a tiang kha a lo reh tawh ngei a beisei awm a ni aw le ka ti kha phone khawih lai a fakna a lo lang thin tih reh dan chi hrang hrang te chu a ni a. Tlirtuten he video hi in lo tangkai pui a, in lo hlawk pui ngei ka beisei a, inzavaiin duhsakna a hlan cheu a ni.